DJ ma bubu ya tɔɣa n bala ma abi nya naɣaso yi mali man diɛm na ba ka ka diɛma diɛma ni sali nya ma I'm telling you di ti kana baan tali polo lahabali tula ka bi wum ma bɔ zuɣu ka yɛn chɛ yila

Di niŋla redi ka ti yɛn kana December ti malila show paaki titali ŋɔ. Ku lahi mani n-ku yɛn yina album launch. I'm telling you, I no go lie you. N ku saɣi ŋmaai shɛli bro maa mi a. Ti mali yila kamani 420 tracks. Di zaa video nim ŋmahiya di binshɛɣu kam. Di ku hali ni yɛra ŋɔ man ti ŋɔ n-ti yɛn pili lala bahibu. Yila ni 420. Suhupiɛlli n bɔri yan kub zaŋ maŋ ti ŋɔ ni n ku bahi yila hali ni show maa dali December yes ah, bro din chɛ ka ya ka a yi lihiri maa kama diɛma diɛma baanga ba never na ni a niŋdi maa kpati kpa a ni dan flow yi shɛm fiɛ goma saha ŋɔ mini kanaana maa bi nyɛ tin bahi de haske ka melody maa wumli wula ka a yɛli din chɛ ka maŋmaŋ lan kanna ni

Hali ni ʒiya o farila ayi tuma n ku garigo bika o bihi n bala wisia ayi nya wisia ayi ku ʒini tuma n ku saɣi garigo bika o yi garigo o yɛn duhila o yuli a gba so baa din yɛn ku understand yɛn sɔŋ o mi ŋuna ni tooi garigo ka o gba yuli na duna biɛla ya baa la bihi maa yi zaŋ maŋ maɣasiri ba n labisiri la maŋ nyaanga bi ti yɛli ŋun samara kamani salo maa salo maa chɛ ka kama Gohimi show ŋɔ dali December man daa pun niŋ paaki ŋɔ mi daa nyɛla ka di daa bi niŋ alahizibo salo maa daa yina shɛli a nyɛ o yini mo n bɛ zimsim ni yes naa zuɣu yi bɛla zim salo maa ban mi din nyɛ shɛm bin mi ni nyɛ ninvuɣu so yeah so I no go lie you

yes yɛn di spiira eh, di zaa yɛrɛ yɛn di yɛtɔɣa eh, zab zuɣu moto kia na bimbila daa loori din ni zaa yila ni yuya n bala man zaŋ bɛ to zuɣu n bahila yila 20 ka di kuli waandee Ni bahiri shɛm maa di yi paai zaŋ a zaɣa niŋ n ni, n ni tooi yɛn bahila yila kaman ka bɛ tɛhi n diɛmnima. Baa yilanim maa pirili ku beni, n ni tooi ku zaŋ kaman o teela shop n-ti yɛn ŋmaligi ka bahi yila ata ni. Yaa shɛŋa beni kpaluunim maa ni ʒiya n ni tooi ku zaŋ puhi ba. Ka ti di n-ti ŋmaligi ka n bahi yila fɔɣu bee? N zaŋ ti ba. Yes, ka shɛŋa beni n ni tooi ku du subira n-gbahi ka yilanim bahi bahi ni a lot of things. So din niŋ ka n doli bahiri n yila yɛla a yɛn kasi salo maa kpuɣi ka ma n di bee ʒini radio bee TV n bi bahiri yila ni
ka ti bahi yili ni.
Yeah, bee ka biɛɣu kuni ka n yooi n puuni n zaŋ niŋ varanda n bahi yilanima ka lahi kpi. Yes.

Hal ka shɛŋa bɛn gba ni tooi zaŋ o tooi nahi ma hal ka ti ʒimi zukuɣa a yɛn waligim mini o bee ta pahi ka di yɛn niŋmi ŋɔ ka o yɛ taamin ni bɛ shɛm maa a lot of taamin shɛŋa bɛni di yi pahi maali amaŋa so di yɛn daa malila taamin maa pirigili remix the problems so she man flowy ka ka yɛl o to pa doli n lɔŋ maa chaŋ a yi bo so yi fili o laa ka yɛl o dolli still baŋsim maa n daa na kani maa so shee o bahi ku yiri waa baa So I like English songs. yes Ka kuli English ka ka full ka mali hausa I chui Wee. chui kambɔnsiri yila ka yɛli maa yes Ama ka ma- chui ka- wa. ka mali filan yila kamaan n bi niŋ la n shiri dii bi bia pam ka n kana because of yɛla maa n di ko yɛn zaŋla pen drive na ka i ku chi kamaan ka i ku shooyi niriba kamaan yila 300 ti n di ko yɛn chaŋ ka a ku zaŋ pen drive na ka list maa ku yina a di bɛ ŋmɛli ka a ku chaɣi bi kaya yi zaa ku laɣim kalli n nyɛ din nyɛ shɛm yes ba di ba mai ba ni ʒe mai I'm a future.
ya fi A yira ni maa future niriba niŋ. pam ka biɛla
ba di hali daa ti niŋla problem shɛli n daa fi chim na tamali baansi yes so hali ka chaŋ bimbila n ti fi ti n fi chi naaba baansi yɛn di baansi zaa n fi chi naaba so n daa ti pa ko molimi

yes agosh mm.
bro dina zuɣu di ŋmɛa zilisi n di jɛla ma naam zuɣu eh, di tuna niŋ serious liiga n bala bee skirt ya din bo neen maŋa n bala ma naam zuɣu
ka yɛ tɔɣa bihi dabiɛm mali baansi maa pam hmm? yes di ti kana kama so so wula n nyɛ paɣasara zaŋ kana a yira polo bi saɣata a yira ka biɛla paɣasara gana paɣasara na niŋ a barika niŋ bini ya naawuni niŋ a barika bi sɔŋ ma pam hmm? ka biɛla
hali ka bi shɛbi ku sɔŋ ni ma pani polo yes kɔrikuni o kɔni ka ti taa nyiriga firi ka di yɛ ban tali maa o jarlin kan ya di gba a suhi saɣan ni o o ni boon ni shɛm maa o sɔri sɔri ban lihira ban toon ka fanim ka chɛ kpɛŋ ŋɔ n mi station ninvuɣu maŋa n lihiri li so di dii bi tu ni n tu n taali yaa bi pirigili kanna n ti gbaari ma guhim pam ka di ku yɛn yila maa n yila ka o wum yaa ka o ku ka binshaɣu ni o ti ma ka ku kana o ni mali shɛli n bɔŋɔ maa ka dɔn ka dɔni kan wup yes so Ai, ka gwani wup.
na hala pin maa kan tun fiilir gba din kan chɛ ka pam so paɣasara maa alhamdulillah i'm thank god No, sai ma ya ni ya ba na ku yi ti. Na ku doya duni bihi waga. kan ku wa di bi pirigi bɛn n ŋɔ bi nyɛmi ya maŋli ka bi pirigi yɛ baa n dii bi zaŋ n lɛbi n tuma Mhm, baa ni tooi ku kpuɣi monday to friday ka bi naɣi

location maa din ku kamna by chance eh, chance n kulu bi shi din ti actin maa ni yɛri yɛri maa daa ku zaŋ story shɛli n kulu gabiri la ginna a bɔri maa n chaŋ tiŋ maa di bi ne nini sali maa n chaŋ ya di ka bukata so mɛ i bi faa sali ŋɔ bahi bin ti mila yɛri ŋɔ niŋ shɛm ŋɔ din tu shɛm bala maa Okay. ya so daa soya ka n chaŋ location bira ku zabiri la filanim ma bee n ya gba n ma

de kuɣuna ŋahari pam yɛli din ŋmani ban yɛn kuɣuna ŋahari pam bɛ bani ba da yira bi sanna agbaabu so bi ni daa kpɛ pikɔna ti lihi la films maa n daa lihi bɔri maa n dini ka chaŋ ti lihi sali maa ka di ku nyɛla deei ya ka chɛ ti lihigu maa ka bi niŋ

Acting n bala ka Shintɔn viɛli maŋlim nyɛli mahamaŋ maŋa amaa ka o yɛn film ka o kuli tahira n ti chaŋ ti vo n gbaai bini mahamaŋ maŋa so ka ku tom voodi pa ʒim gigigigim kpahim a daa ŋurila ban lihirili maa suhu mahamaŋ maŋ ka so that's why ka n daa chaŋ ti ŋmaari laa film maa so ka So ni maa ka mi samara gɔhi tab ma bɛ ni wa ku vila n luhi bi maa

Ka yaa lahi niŋ alaala n-nyɛ manager ŋɔ ka a kaana a ti zuo n ku gbabi ni di be ka manager maa ŋun ŋuna lee o yi mani mali store maŋa di zuɣu zaŋ a zaɣan laa gooshi ŋuna dɛma dɛma nira m bala yaɣa di pun mi o o shiri ku niŋla n bɔri ni o gabi manager maa ka manager maa zaɣan labiri o polo bela bela yes man bɔhi manager o zuɣu daba shɛm nyɛ di taɣibu ko a yɛli ma o

N ku chaŋ chaŋ ti lan gbam na. Samara, n ku chaŋ chaŋ ti gba, n ku mi yɛn zaŋ so promoting film, Samara ka yɛn zaŋ ti promoting film. Nyini bi fans nim ni fi ni Man so- ŋun man ninvuɣu so ŋun ku Dagbaŋ zaa ni bɛ so nuu ni. Ghana zaa ni vuhiri tuuri baa so. Kaman bi nya ni yɛn zaŋ so

ka di ku nyɛla pɛnishimɛnt kamani n ku darigi yi o tibili hali ni n zaŋli n ti lo ŋɔ maa bad ka balima
ka yɛltɔɣa bihi hali samara ni ʒɛ rɛdiyo station ŋɔ n ŋmaai niriba bi ku kooli maa hali ka ashaama ni mam ka o ti kooli maa ninku yibu di yɛla ni n pahi n suɣuri so ban niŋ yɛltɔɣa ka n wum wum ka zo n yiri ni o bɔ o yɛn yɛltɔɣa ka bɔ n bɛ lan garigi ma I forgive him I forgive am I forgive am n chɛ n paŋ o o ni yɛli yɛltɔɣa kam maa zaaha Bɛ ma paɣa ni pun nyɛ o paɣa mi o ti ti ni mali ba niŋdi biɛla biɛla yes so bɛ ti ma nim bala eh o la o he ti ma nim nyɛ paɣa ma o so o ku niŋ binshaɣu doole she paɣa tali mi tom mala di binshaɣu gba di yɛri n yaɣara mhm, so samara n chɛn paŋ ba n bɔri o yɛtɔɣa maa o chɛli la o yɛri yaɣara n suhi yiɣisi samara ni yiyiŋo I'm telling you N suhu ku yiɣisi o n yila yiɣu. Man yaya ka n dam na ŋɔ. So o di dam na o di ku du na o miri bahigu zuli. O ku miri bahigu zuli.
Naa ti ku chaŋ Ankara. Ankara paabu dali bini boli ka a chaŋ bɔ ni ka a chaŋ ni a ku bi gbera. ya maŋa ka bɛ ya maŋa kaali zini nyɛma n kuli kpɛ do duu kpukpariba nyɛma ka n kuli kpɛ ti do duu la maa maa bin zilisi ma gba yes n pa hotel nima maa di jɛla dɔni ŋɔ ɛɛh ma bi dii jɛ doo mini doo dɔni ŋɔ gba bɛ bɔrila doo mini paɣa ɛɛh hali doo maa konko yi kana la gba bɛ zilisi la mi. Tooni ka a ti yiri ka yiligi bi TV niŋ a baaji. yes eh, so hotel nim maa pirigili bɛni bi bɔrila suwaki gab paɣa mini doo maa hali shɛŋa bɛni gba kamani bi ma ti kpɛri hotel hotel shɛŋa bɛni doo mini doo bi ku saɣi ka laɣim duu puuni doo mini doo bi ku saɣi shee doo mini paɣa doo hali a doo a konko yi kana gba zilisigu bahi bɛni mi zaŋ tiba

du jaɣa yɛ ka nya ma ti yɛn yɛ a zaŋ ti an birani la bee lee diha bɛ ka ka ga ka gari tɔlɔm polo a di bɛ ba bee lee diha ka a di a zaŋ tiba ka niŋ firi ba yɛn zaŋ tɔlɔm birani la n yila tɔlɔm polo na ba ku bi mi shɛ a maa tɔlɔm maa maa a ma o niŋ ni mɔhi bee a ti baŋ ni o mi a yi shɛ ka di ka di zaŋ to

Adama secretary order to dɔrlam program wa puuni mɔɣu ka mali tira gba a gba kpali kpa di sɔŋ ka yɛra fan just yɛli maa yɛli ba shɛm ya normally a li ka ti lihi la film ma n ma maa di niŋ la redis zaaha so hali date maa mistake ka niŋ di tuni n di ʒi date maa na ya ba n bi bahi ʒili na ba ti ku Maybe next month. Yes.
sunsuni tin yina ti niŋ di pirimiya ya ti mi bɔri ni ti ku nya ora ni bɔri lim de fans maa ni galisi maa ni bɔri nya ni tooi niŋli car park ŋɔ de bini ŋɔ maa puuni stadium puuni car park maa ya ka polo maa beni ka sokam ni tooi kpɛna ti n ʒini enjoy li ya baadi kula n-nyɛ to ku lan zaŋli kpe piku baa pikɔna pɔrimi tima yes I get I get fans too much dabiɛm mali so n jɛli zaŋ chaŋ pikɔna ka especially a ma bihi maa n daa pun niŋ ma bi suɣu da bi zaa daa kɔŋ la palibu ka ku ʒiya n ku kuhiri Brian a bɔri maa ŋun mini kuhi Brian hali ka ti ni o ka wum o na o nyin nyaɣu ka ku baŋ o yɛla maa soli n ku ku Brian gbula lana o to ku va Brian shɛli nyaɣu o maŋa ka yaɣa chaŋ nyɛli la. So a bɛ daa fans maa ka paya la Yeah, ni mali shɛli new track bɛni. Oh. Yeah, so.
A ni MP pim daa shɛŋa ni daa luhi ba maa wa. Man daa yɛ ba ya mi zilisi n bala zaa ku. Yes. Yɛ maa ŋuna na o zuɣu bi ku. A yila maa daa dam niriba. Eh eh yila yila maa maa n daa n bi ŋmɛli freestyle ka n daa lee ku niŋdi eh ba ba zaa ku

N yilla a yila pɔdi Naawuni zuɣu. Ni ni ku nyee ni kuli suui tiŋ shɛli ka para ka o dii du n-ʒini o laɣiri zuɣu na na na m po Naawuni ti piri n piri sabata ka suui m-bi chɛ o taali. Naawuni o piri o bala n-ku bala o because a lihi la nimaani o n daa ka niɛ ni n ku zaŋ because n daa mi o kpamba be ni pam eeh NPP mi mali la kpamba ka NDC mi mali kpamba ba a lihi la a saha maa NPP nim daa na varili so

ni ku yina o tooni ka n damni. O a gba haa niŋla a maŋ maa, ka yihi laɣiri o a ku yɛn faai siri bandili ŋɔ maa. Ka yi dimbɔŋɔ zaa di lee kpɛya bee? Di naan tooi niŋ ka di naai gba ka n lan yihi shɛli na. Hali faai siri, faai siri gaŋ naawuni zuɣu daa bi ti ma. Ka yo ni lahi yila maa, ni yi bɔri ni m bahi yoli, ni ma ŋmɛm li. Me alaji yila n de fama ti me mɔra ka n koso ni san de ti la ba n zuɣu ŋɔ so de la ba da na lem ni dun ŋɔ bi tu bo ya ta tuma no lem ni ma hal n daa suhi ba tuma ka ba mɔŋ ma ya n daa suhi ba tuma ka n daa ŋmahari vidiyo nim pam gba yas hal gba n daa ku yɛli ba yi ku nya kaman di Siria koola gba. Ka ku da foo maŋli tiŋ gba, ka n gba niŋ nimmohi bahi koosi maa zuɣu. Tuma n di bala.
Maa din ni ŋɔ maa dee bi pirigili bɛni. Ka bi yumaŋa ka bi mali tiri maa. A ti wum Yisa baamani maa n karigu. To toon ku kaman ka di ku ku dabiya ŋɔ.
Eh, kama ban yuri buu shɛli o tooi ku ka savilgu ka di ku- o ku daba abaabuu ka yɛli ban bu- ban yuri buu shɛli ban o savilgu a yi tirisi savilgu ŋɔ a ku nya o Ehe so la ka di be n gbari koya yɛre n ku paɣa ni koya ya bi jɛ bi jɛ jɔɣu pun bɛ bi jɛ ti ka ti bɛ n bɔŋɔ ka n kɔɔlɔ na yaa pɛ ya pala ka ka mini so n ko n zaŋ la kpɛ ka puhi salo maa zaa ha niŋ ban yina ban too gbaa mini ban bi too gbaa ni fans maa zaa yes ama manager la ʒi mu tala yɛn di bila n ba maa I love him. I love him. Yeah, um, o tabiri sɔŋ nima pam so naawun zuɣu o sani yuun be naawun sani. Yeah, eh, ka kana ti kpahi o di dɔla aka ban jama kan lɔra o gba naawun zuɣu dali dali ŋun ku nyuhi ma ko maŋli na jɛri kan pali gba naawun zuɣu ka ka vɔri ti ka gaɣa bihi ma. Yeah, kana waan bɛni bi zaa ti baɣiri nyuri kɔŋɔ n sani. Man yɛla kan jama yɛn di polo kan ma akshin o baŋ ni n be yɛn di. A ni na da je nira bɛ yɛn di o gba ya bɛ zaaha ti puhiri ba chɛman pɔŋge de ya zuhi na da paya m-bala chɛman pɔŋge ehe ya bɛ zaa ti ti nyuri koma bɛ zaa sani n-ti pahi ofisa so ka yɛn puhi ofisa Mariam o nyɛla de bini immigration o promise maa ni o ni tuma laɣim maŋa viɛnyɛla pam so o mi monitor program ŋɔ o bela kambɔŋ tiŋ ŋɔ polo state tamila yuli maa so o ku monitor mani mani de officer nana mariya a ku monitor chɛ ka laɣiri maa kana a gba a bo ka n zaa ni kpe ka puhiri a bush fans maa zaaha naŋgban yini a nyɛ bo biɛɣu Naawuni be suŋ ni n tooi niŋ ka n sabiɛn kara n sabiɛn bee karigi nyaaŋa ŋɔ Samala purogiram puɣubili ŋɔ ni ka n zaa kɛ ka ku puhiri Dagbaŋ afa nima na nima yinim bɛ DJ nim ŋɔ naa naa barika niŋ yi ni yi san yoo bɛ naa o san bɔra zaa TV n bi puhi zaa TV nima eh, zaa TV n mi bin sɔŋ ma sɔŋ manager n puhiri ka puhiri de ti naa maa moo bɛ o na bɛ zab zuɣu ya tin chaŋ tin chaŋ ni ti ŋmɛ ni puhi ka ku puhiri yab jahim fo nima ba ni biraara shit nima